Hello everyone. Dzina langa ndi Fi Fulufhelo Precious Mafadza. Eh ndi nne no ṅwalaho i bugu i no pfi Phuli Vhusendeka Miss. Eh dzangalelo ḽanga ḽo ṅwala Ndo thoma ndi kha grade 12 um ndi khou humbula nda ndi na gurupu ya ya dzikhonani zwithu zwe vha vha vha tshi zwi ita zwo vha zwi tshi nyanyula uri mara nda tou ḓiwana ndi khou shera experience tshine nda khou vha natsho nga evha vhathu na vhaṅwe vhathu vha kone u vhona uri ndo saraundiwa nga ṱhama dzanyi nda rai zwavhuḓi ndi khou vho ṅwala muvi ende ndi tshi khou shumisa hedzi khonani dzanga dzine dzi a ntakadza so kha page ḽa u thoma nda mbo ḓi ṅwala dzi characters then u bva hafhalani nda ṅwala na sini mbili fhedzi uh, ndi zwithu zwe nda ndi tshi khou zwi ita ndi nga ngomu kilasini ha vha uri u khou swika mudededzi wa wa subject yeneyi ye nda vha ndi tshi khou athenda yone nda namba nda ima u ṅwala ndi si tsha ṅwala so ndi zwithu zwa 2012 ḽiṅwe ḓuvha nda ri ndo dzula ha u 2017 wa march ndi ri ndi khou tea u fhisa bugu dza kale mani dzo sokou dzula hafhanoni nda mbo ḓi ṱangana na heiḽa bugu so zwa mbo ḓi vhuisa memori wola wa murahu uri zwa vividi hafhanoni ndo vha ndi khou lingedza u ita mini so nda pfha zwi tshi khou ntakadza zwi khou mpha na dzangalelo ḽa uri ndi khou tea u isa phanḓa na hezwi zwithu ngori ndi zwithu zwine eh, zwi mbiluni its something that im passionate about so nda decide uri okay u bva zwa zwino ndi khou dzhia ball pen na i bugu nda isa phanḓa na zwine ndi khou thoma zwone then ndi yone nda mbo ḓi thoma u ṅwala kha kha ine ḽa bugu because nda sathu wana laptop yori eh, ndi nga vha ndi si khou ṅwala nda ṅwala bugu yanga yo thoma ine nda sathu ḓivhesa tshithu nga u ṅwala then ei hayi yo vha yo ṱanganana nga maanḓa marai eh, ndo mbo ḓi vhetshela thungo then nda kona nda ḓa nda ṅwala heyi bugu eh, ndo vha ndo thoma nda vha na nḓivho nnzhi kana yoṱhe ine ya ṱoḓea nga u ṅwala ndi yone ndi zwone zwe zwa ita uri nṋe ndi ṅwale iyi bugu ndi ngazwo ri khou wana yo bva ṋamusi um heḽi dzina ḽo no pfhi um phuli vhusendekamisi nṋe ndi tshi thoma ṅwala iyi bugu ndo ri i pfhi spiritual captivity um ha vha uri a thi ḓivhi uri ndi tshi isa kha tshivenḓa ndi ndi nga tou zwi vhekanyisa hani nga nḓila eh, yavhuḓi so hu na muṅwe murendi o no pfhi ndivhuho mabonyani ane u ḓivhea nga nga ḽa dzomo ḽa venḓa nda ri ee iwe muthu ndi na ṱhoho okay if spiritual captivity iwe sa murendi ndi khombela u i vhekanye zwavhuḓi nga nḓila ya vhurendi lune i ḓo i ḓo sala i khou pfala kha muthu muṅwe na muṅwe a kona ḓa na heḽi dzina ḽo no ri phuli u sendekamisi ḽine eh, ḽi vha ḽi tshi khou amba zwo no fana na na spiritual captivity kana maipfi a sokou tou amba direct hezwo eh, mara zwi guma zwi tshi khou vhuya fhethu nthihi and hafhanoni nga fhasi kha maḽeḓere ya matswuku hu ngo pfhi eh, phuli dza vhaloi vhuthubyani hafhanoni eh, zwi vha zwi tshi khou tou vha highlighter uri vha vhe na clue yori vhunzhi ha vhathu a vha pfesesi heyi ṱhoho ngori ndi ya vhurendi a i ngo tou bvisela khagala uri spiritual captivity so nga yenoni maipfhi matswuku a re afha fhasi vha sala vha tshi khou pfesesa uri okay zwavhuḓi vhuḓi heyi bugu i na zwithu zwa so nga ngomu khayo eh uri u vhe muṅwali u tshi sala u tshi pfhi u muṅwali u tea u vha wo no experience zwithu zwinzhi vhutshiloni uri i vhe bugu i vhe so ndi tea u vha ndi na mafhungo ane ndo a experience Uh, zwithu zwine zwa vha hafhanoni nga ngomu ndo zwi experiencer ndi na vhuṱanzi nazwo ndi zwithu zwine zwo itea around nne kha vhathu vhe nda ḓiwana ndi tshi khou tshila navho um ndi tshi khou aluwa vhe hone hanefho muṱani ndo aluwa muṱani ya tou ri muṱani muhulwane nyana so tshiṅwe hafhu tshine tsha tou engedzedza ndi tsho uri ngauri nda ndi tshi khou ofha uri heyi bugu ndi i bvise ngori vhathu vha nga si tende zwine zwa vha nga ngomu ndo mbo ḓi amba na vhathu vho no swika vhaṱanu vhe vha vha tshi khou ḓa kha nṋe vha tshi khou sumbedzisa uri ri na thaidzo ya so nda wana uri vha khou amba exactly zwithu zwine zwa vha uri zwi hafhanoni so ndi zwithu zwine ndi na vhuṱanzi nazwo izwi ndo zwi ṅwala ndi tshi khou zwi tshi khou relater kha nṋe na vhevho vhathu vhane eh, ndo amba navho ndo vha interview uh, heyi bugu ndi ya muthu muṅwe na muṅwe u tou vho ri a si vhathu vhoṱhe vhane vha ḓa ri vha tshi i vhala vha pfha vha tshi khou farea zwavhuḓi ngori um vhunzhi ha vhathu vha zwi ita zwithu zwo ṅwaliwaho hafha nga ngomu kha heinoni bugu ende hu na vhunzhi ha vhathu vhane vha khou itiwa hezwo zwithu vha sa khou zwi ḓivha zwo ri zwithu zwi re hafhanoni um nga ngomu buguni zwi khou itea vhutshiloni hanga ndi khou itiwa the reason why ndi tshi khou ṱangana na khaedu dza so na so vhutshiloni ndi nga nṱhani ha uri na ngoho hezwi zwithu zwi khou itea vhutshiloni hanga a si muthu muṅwe na muṅwe ane a ḓo ri a tshi vhala a pfha muya wawe wo vhofholowa ngori i bvisela nnḓa zwiphiri zwinzhi zwa vhathu zwa swiswini zwine a vha ṱoḓi zwi tshi ḓivhiwa zwine a vha ṱoḓi zwi tshi vhoniwa nga vhathu ndi ngazwo vha tshi zwi ita maswiswini so nṋe ndi khou vhona uri ndi tshifhinga zwino tsha uri zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi tshi khou itea maswiswini ri zwi ḓisela tshedzani uri vhathu vha gume vha khou ḓivha uri matshiloni avho khou ṱangana hu khou itea mini ende uri vha ḓi wane vha tshi khou bva kha zwezwo zwithu vha tea uri vha ite mini so hei bugu i nazwo zwoṱhe nga ngomu i na yo state thaidzo dzoṱhe dzine dza vha nga ngomu ine ya vha zwone vhundeme hei bugu ndi uri eh, ndi pfesesa u nga ri zwavhuḓi muthu muṅwe na muṅwe u tea uri a vhe nayo heyi bugu ngauri thaidzo ya ndi nga to ri thaidzo dzoṱhe dzine ra khou ṱangana nadzo vhutshiloni um solution dza hone dzi hafhanoni nga ngomu and nṋe ndo dzi ṱalutshedza uri dzo ḓiswa ngani dzo ḓa hani dzo vhangwa nga mini muthu u a kona u vhona uri o oh, okay zwi amba zwori u bva murahu hangei hu na zwithu zwo imaho nga u rali zwo khakheaho zwine ndi a kona uri ndi bve khazwo na musi zwo khakhea murahu ngauri mathada ane nga maanḓa vhaswa vha khou ṱanganesa nao um vha khou balelwa u wana mishumo ra to dzhena kha social media eh, hu dzula u khou leliwa nga dzi relationship u ḓivhudzisa uri na a generation yashu u khou to itea mini ngayo vha khou lela nga mishumo vha khou lela nga dzi relationship vha khou lela nga tshikolo um zwithu zwoṱhe zwine zwa ita uri muthu a vhe muthu kana a pfhi muthu vha khou balelwa zwi wana nga nṱhani ha captivity kana u thubiwa tshimuyani hanefho hune vha vha hone hune vha khou dzula hone kha vha ye vha yo tsheka kha book store yavho ya tsini vha ḓo i wana yone inoni bugu arali vha tou wana i siyo kha vha kwame nṋe kha nomboro dzanga dza luṱingo dzine dza vha 076 066 7509 kana vha nga ṅwana kha facebook ndi pfi fulu preshi mafadza kana vha ngwana kha twitter um ndi at preshi africa ndi khou livhuwa vhathu vhoṱhe vhane vho no wana heinoni khophi hu na vhathu vhanzhi vhane vho no i renga um ndi khou livhuwa na evho vhane vha khou i shera kha social media uri i swikelele kha vhunzhi ha vhathu vho fhambananaho ndi khou livhuwa sapoto ya vheiwe um ndi khou livhuwa zwihulu